Laatste vragen, Chief Kalief. Please stick to the topic. Yeah sure. Bon tardi. I will try to ask my questions in full English. Pa mi mes bon of malu. You have spoken in jullie afspraken, mm, ay Dios, kiko ta afspraken na Ingles? Ya, opspraken di libertat di prensa. E kosnan ku boso a bisa den e zal aki, ta kita zal na ingles atrobe? E kosnan aki ta hurt perskonferensi den e zal aki, pasobra ta two questions so mag vragen. Chief Kalief, Ik heb uitgelegd en. Mevrouw, laga mi vragen no, bo ta interumpí mi altaid. Aha. Ta p'esei, Chief Khalid, mi ta bisa semper pa ki bo lenga papiamentu i bo no ta kousa e vupa ku bo ta den. E kos ku bo a kaba di murmurá ei ta kaka, poep or shit. Kon ku bo ke yam'é? Mèrda tambe ta bon. Hold up, hold on, un momento por fabor. Chief i kalmu. Laga ami traduci i los op e fupa di Chief Kali. Ami ta e unico periodista na Kòrsou cu ta multilingual i por clara e fupa di Chief Kali. Anto t'ei na nos reina Jadira e ta seca mi na direct. At direct simply the best. Chief Kali, asina si no por. Bo tin cu prepara miun. Bo no por dal fla causa fupa asina. Mi tin e deke bandala pa bo. Of bo ta prefera polyglot? Jadira, bo no kansa bo kurpa. Bo no kala kip kan ya echt geen reden pro bo. Bia a pasa Chief Kalief a kousa un otro vupa i mi a rekomendá Chief Kalief pa re-evaluá su partisipashon den rueda di prensa ya ku el a totobia pió ku un outo ku tanki bashí. Famia, amigu i konosínan a subi mi lomba ku gritunan di entre otro, Dun'é un chèns! Awèl Kòrsou, ata bo yu! Ni pregunta ni idioma e no por formulá. Bravo! Sigui duna chèns i tene duele i presensiá mas fupa. Con flama. Stop di haci cu e chambon cu Chief Kalief. Berguensa di su vupa no tabata pio cu vupa di Minpres y Calmo cu ta nos alta funcionarionan. Nan a bergonsa Corsou cu mil vupas tanto aki na Corsou como den exterior. Chepo, recapacita. Ke men nos norma ta pa compara nos mes cu esun pio? Bo mentalidad netamente ta e rason cu nos pais no por progresa. Pakico no compara nos mes cu un nivel di presentacion mas alto di calidad? Ai no con flama. Bo mester tin duele di Kiev Khalid. E ta haci su maximo esfuerso y a lo menos e ta purba, maske ta un vupa tras di otro. Judesca, ta aki mi kier a yega cu boso tur. Konferensia di prensa no ta sala di ehersisio pa periodistanan. Tenementu di duele i dunamentu di chèns no ta aportá na desaroyo di ningun ser humano. Bo mester ta realista i konosé bo abilidatnan i aliñá bo profeshon ku bo abilidat. Duele i dunamentu di chèns ta forsa un prestashon traumátiko i daño ireparabel pa medio di vupas. Puntra Chief Kalief kon el a sintié durante di su vupas. Su vupanan lo ta grabá den mente di tur ku a mira i sinti e vupa. Skohe un profeshon konsistente ku bo abilidatnan natural ta un mihó garantia pa éksito. Ta duele, chèns, manipulashon diabóliko i fabor polítiko tin tur e klèptòlnan sintá den gobièrnu aktual ku no por komuniká ni avansá progreso di pais Kòrsou. Na hulandes, Ze hebben de kennis noch de kunde er niet voor. Ta ken por ku kon flama. Si bo debe tino e ta pone bo paga tino. Bien bere e ta big sister watch.